Awle tun tum chu hei thawnthu lam han chhiar daih teh ang. Kristian naupang tih bua mi ni a, naupang te lo ngaithla te an awm ve thin in, lo en ve thin te an awm a, chungte tan bakah hei puitling tan pawh zirtir hi-- A tha khawp mai a, ngun deuhin kan ngaithlahin kan lo thlirho leh dawn nia aw. Video te min lo en sak leh turin ka rawn en chur a, subscribe lo te min lo subscribe a, like comment te min lo tih sak a, min lo share sak turin leh min lo hype sak turin ka rawn en chu a ni. Chhia tha nang, Sawmzuale leh Lehkhabu. Hmeichhe naupang fel tak mai Sawmzuali hi a awm a, thian tam tak a nei lova, mahse lehkhabu thahnem tak a nei thung. A chang chuan chung lehkhabu te chu thian a in en tha zawk fe a, an thinrim ve ngai lova, mi an hnial ngai lo. Rei deuh inkawm loh pawhin lehkhabu te chu an thinrimin an titau ve ngai lo tlat a ni. Sawmzuali chuan naupang thawnthu bu leh suangtuahna ziahna lehkhabu te chu a ngaina em em a. An khawvel siam chu pawh chuan awm ve ang maiin a inhre thin. A chang chuan lal fanu ah te a inchen a, a chang chuan hmun nuam em em, ram mawi tak tak ah te a ngaihtuahna chuan a zun ve thin a. Hmun maksak tak tak leh mihring leh ramsa danglam tak tak te pawh a lehkhabu a mi ang chuan a suangtuahna ah a hmu thin bawk. Thil harsa sut lian tur leh chinfel ngai te a chingfel fo thin a, Indona a ti hial a lehkhabu kal chang chuan a tel thin. Chutiang sawng tuahna bu ang chi chhiah leh kawm chu nuam a ti em em a ni. A chang chuan Sawmzuali chuan hmanlai nun hlui ziah na bu te a chhiar bawk thin a, hmanlaia mihring lo khawsak dan te a hriat phah a. Thil tangkai tak tak hmuh chhuah a nih hma a nun harsat dan tur te, thil thar hmuh chhuah in kan nun a sawi danglam nasat zia te Chûng thil thar hmuchhuaktute ṭangkai zia leh an thil hmuhchhuahin khawvêla hmasawnah thlin dânte chu Thailand lehkhabu hmangte chuan a hre bawk a. Lehkhabu chhiar chu nuam ât êm êm ṭhîn a, Science lam ziahna lehkhabute pawh Sâwmzuali chuan a nei a, nungcha hrang hrang chanchin leh hmun danglam tak tak chanchin a tak ngei hi si chu ngaihnawm a ti thei êm êm a ni. Hmarcha tinrêng. Mihsan veng pianzia leh len zawng in ang rei tak tak mai te, rawng leh nunphai in piansan tak tak te chu a chhiar a, ngaihna mati em em a, nunsa leh nuncha te hi tak tak sahuan a awm miah si lo te, a nawm thin tih te a hriat phah zel a, tluk loh phah ta chauh thin a ni, nangmah siamtu chu Pathian in a duh tak a, a siam midang ang bawk a tha a tiin ni a, Nangmah khan siamtu chu a lungawi isin, a lungawina ti hmelhem zawnga i nun palh a hlau hliah hliah a, i hmuh lovah khan a zuin a veng reng che a nia. I rilrual thil ṭha lo, thil ṭha lam lo lut ṭhin kha kawng a kawhhmuhna che a nih kha ti hlawhtling rawh.

An ngaihsak thei lo che avangin ṭhianghmah an ti ve ṭhin asin. Nu leh pate rilruah chuan fate zinga sual bik te, harsa leh pian ṭo dik lo palh te, rualban pha zan lo te thleng hian in rilru luahtu an ni vek tih chu fa i nei ve hma chuan i hrethiam lo vang. Mahse a dik em em asin. Khawngaih ngai apiang khawngaih hi nu leh pa te zia a nia kan duh ang leh i duh ang diak diak erawh an tlin kher lo vang. Hrethiam rawh, an tana i hlutzia chu lo thi palh la a chiang ber ang mahse i hre tawh dawn si lo. Nu leh pa ta nu leh pa te tan kei ni ai hlu leh pawimawh hi an awm loh avangin an thu awih leh zah hi kan tih ve tur a ni. Nu leh pa te chawi mawina chang hriat i tum tlat ang u. Chhiatsan leh hmel ang in sawn. Hlua sikul bang chu a mi ngaihsan ber leh a mah anga lehkha thiam nih a duh. Nilsun hi a Nilsun hi Nilsun fênga awm a ni. A mah anga lehkha thiam nih a duh thu te a hrilh a. A lehkha zir dan leh a dinhmun thleng tura a beih dan te chu a zawt bawk a. Zezia chuan.

Tum kan lei hian kan thlir reng tih ka hriat avangin midang tan malsawm neih min sawisak dawn loh avangin kan thil tum chu kan thih zawh thin nan ei leh in bakah zuk leh hmuam laka inthiar fihlim leh insum a tul bawk. Tunlaiah chuan tum mumal nei lo a ta chupa thil ti ve ngawt nu leh pa teh engmah hrilh lova thil ti ve tawp an phal lo chuan thinrim mai ching pawh kan awm thin. Tum mumal tak kan neih chuan Pathian tanpin a nen theih tawpin kan bei anga kan thil tumah kan hlawhtling mai dawn a ni. Mahnia tum nei ve ringawt, nu leh pa tirawn lem lo nih tum loh tur a ni. Mi pangngai kan neih chuan tum mumal tak kan nei tur a ni. Khawvela mi ropui. Ropui leh mi hlawhtling te hi tumawmal tak nei mi an ni vek mai. Infiam mi hlawhtling tak ni kan duh chuan i leh in thlai leh ei tur hrisel ei a ngai a, insawi zawi tam pawh a tha. Mahni inzira, mahni tawka hma sawn tum tlat tur a ni. Doctor nih tum chuan naupang kan nih lai atanga lehkha thahnem ngai taka an zir. A ngai leh zual a, nakinah a midangin an zir peih loh hunah pawh a zir ṭang ṭang a, science lam zir ngun zual a ngai a, midang aia kan thawh rim a ngai bawk a ni. Infiam na lama tui chu lama kal tum tan chuan tum nei ranin rilru sehna pawimawh leh zual infiamna ah hian chi hrang hrang a awm a eng infiam na lamah nge kal kan tum tih kan chian loh chuan thiam nei tak tak si lovin kan awm anga hlawhtlinna kan chang thei lovang. Chuvangin hlawhtlinna tha tak nei tur chuan kan tumah kan chian a ngai a, chumi atana thil tul leh pawimawh hrang hrang te pawh kan nu leh pa te bakah mithiam leh puitling zawk te thurawn la thin ila, Pathian rawn chungin taima takin ke i pen zel ang u. a ti zawng kha a ni a tum tuma kan thil rawn chhiar ah hianin thawkpui hrang hrang pathum kan rawn chhiar a amerawh chu a kawh tuma chu a inang tlang viau in ka hria chungpawh nise a pawimawh berah chuanin ehh a-- Pathian a pawimawh ber a, chu Mizoah erawh chuanin mahni kan pawimawh a ni tih kha a ni e. Awle, min lo ngaihthlak sak avangin ka lawm em em e.